Alright ahwɛfo a meyɛ mo wakɔ aba yɛmfa wɔn mmra Sun City Television ɛso ah, as usual yɛba abɛdi nkɔmmɔ ɛnɛ ah, yɛahu sɛ ntɛ, ah, demonstration ntɛnkyerɛnkyɛ bi ɛrekɔ so ɛwɔ Sunyani kurodua mu a saa berɛ yi a me ne wɔ ɛkasa yɛwɔ demonstration no ase a yɛwɔ Victoria Park a yɛne mpanyinfoɔ bebree ahyia Sunyani mmeranteɛ ɛna afei mma, ah, mmeranteɛ ne mmabunu ɛna afei nso mpanyinfoɔ nyinaa bɔ mu ahyia Wɔreba abɛtu ntafuru kɔkɔɔ de akyerɛ aban no. Saa bere yi a me ne wo rekasa yi, mewɔ Ata Poku Senior wɔ me nkyɛn a wayɛ Sunyani Youth President. Me ne no reba abedwedwe nkɔmmɔ nea enti a pɔtee a wɔde asɛm saa demonstration no hyehyɛɛ so no. Na yɛntwetwe nkɔmmɔ. Senior, akwaaba. Gye so, me nua. Na apɔw mu ɛte sɛn? Nyame adom bɔkɔɔ. Alright. Na anɔpa yi, yɛahu sɛ nnipa ahyia wɔ ha sei. Ɛnhyɛ da nyɛ nɔɔma. Ɛdɛn na ama yɛahyia ha ɛnɛ anɔpa yi? Yeah, anɔpa yi deɛ eh, meda ase sɛ mama akwanya soronko. Eh, sua ne fo na ɛyɛ demonstration. Okay. Eh, sua youth development association. Ɛne mpanyinfoɔ bi aka okura mu a yɛhu sɛ nneɛma aka akyire. Alright. Ah, ɛna yɛyɛ demonstration. Alright. Ɛyɛ eh, eh, tiawa. Yɛse eh, yɛn mpuntuo aka akyire akyɛ paa. Okay. Yɛatena ase ahwɛ sɛ mmerɛ pii na Aban de nsa ka nneɛma a yɛnwie wɔ yɛn region yi mu. Eh, yɛn library 19 years nie, Center for National Culture atwam 50 years, yɛnwie yɛ. Yɛn water project yɛtu ahyɛ daa since eh, 2000, yɛn nkɔ ho. Nti ɛma eh, yɛn nneɛma ɛka yɛn akyi. Nneɛma aka bi regional library yɛn yɛn wohwɛ baabi te sɛ yɛn regional hospital, ɛsɛ nkabane teaching hospital, ɛnkɔ so. na yɛ ankasa ne wɔ technical school wɔgu technical school na ɔbɛdan no de polytechnic ɛna bɛyɛ university abɛyɛ technical university nti yɛ polytechnic no yɛn technical school no yɛahwere na forestry school yɛbɛyɛ dan no university yɛ forestry school yɛahwere nti ɛwɔ sɛ yɛyɛ mpuntuo no ɛka akyi nti na ɛho bɛhia sɛ yɛka biribi in fact yɛnyɛ sɛ yɛfitiɛ na ɛsɛ yɛba abɛyɛ demonstration. Yɛpɛ akwan nyinaa sɛ nka yɛne mpanyimfo ahodoɔ bɛdi nkɔmmɔ nanso yɛtrae trae trae trae a obiara nyɛ n'adwene sɛ mpo ɔne yɛ bɛtena ase ne adi nkɔmmɔ. Ba yɛn so deɛ yɛne di mpuntuo sɛ yɛn mpuntuo no bɛkɔ n'anim paa wɔ yɛn region yi mu nti na ɛho bɛhia sɛ sɛ wɔma akwanya deɛ a ɛneɛ the only obvious means ne sɛ wobɛtumi aba mmɔnten so na ɔka ho nsɛm yɛma mpanyin action man ɔbɛte na ɔso yɛhu deɛ ɔbɛtumi ayɛ de afa ho ama yɛn. The insults We are here. Yɛayɛ. Yɛda mo ase sɛ mogyaa mo biribiara a moyɛ ɛde aba. Political party biara ɛnsoma obiara wɔ ha. NPP o, NDC o, obiara nsoma obi wɔ ha. Aban sika ni hɔ, nneɛma mu ɛden. Nti sɛ yɛyɛ rehabilitation wie a na akyire yɛabɛyɛ stadium ama mo. Nti mebisaa nnipa no sɛ wo kurom hɔ no wɔn kɔyɛ stadium no na park nni hɔ na deɛ na wɔyɛeɛ sɛ wɔyɛ stadium foforɔ ɔse ae. Ɛnam sɛ ɛno bi na yɛpɛ because yɛn kuro no ɛfɛ, one of the most well planned cities in Ghana but unfortunately leadership has messed us up. Politician ba a ne dea ne sɛ wayɛ yie ɔmfa obiara ho biem. Other politicians are creating job opportunities for their people. Wono politician onhuu yɛ nti woka asɛm a na yɛagye wano asi baabi. Me a megyina ha yi mefiri Sunyani number two obiara nim me mabrabɔ a mabɔ no kurom ha obiara nim me sɛ meyɛ basabasa a obiara nim yɛto yɛn nsa frɛ mo nka obiara nsi ha so nnipa a moaduru ha no kyerɛ sɛ Modɔ kuro no, ɛnyɛ me na modɔ me, kuro no na modɔ no. 1994 Tunisia 94 before ayɛ bɛ kɔ Tunisia 94 mo bɛ kae sɛ yɛyi George Atta firi Black Stars yɛ player baako paa na ɔka ho yɛyi no firi mu saa tam ne ɛni social media ne ɛni FM stations post office ha Me twerɛ letters over twenty to almost every newspaper in Ghana that was why last minute Mister E T Mensah ɛna yɛ frɛ George Atta ɛde ne kɔ kaa Black Stars ho nti sɛ wobɛhwɛ a George Atta dini na na ɛtwa toɔ saa tɛm na NPP ni hɔ anaa na NDC ni hɔ. Mpakyɛw mo nim get fan? Mo nim get fan? Yɛ ne ɛde baayɛ. I was then a student leader, National Union of Ghana Students. Me mfɛfoɔ no bi yɛ ministers. Nti sɛ bi sɛ obi yɛ minister a, na me me sɛ me me ntoa school so nkɔyɛ professor na me bia adwuma ama bi ayɛ a Sɛbe wo bɛ ka brɔfo asene me but nyansa no wo nsene me saa nti wo yɛ adeɛ na aduane nyɛ da wo hu nti sɛ wo nua yɛ adeɛ na ɛnya yɛntimi nka nti deɛ nti na yɛka no na yɛgye ya no akɔ akɔsi baabi the first demonstration yɛ yɛ mɔbrɔ wa struggle Boys Ntontom. Ɛyɛ mmabunu a ɛwɔ Suyan, Suyan Youth Development Association, the organisers of this demonstration. Yɛsɛm a yɛreka yɛ tiatia. Nea yɛreka ne sɛ Suyan Borɔman deserves better. Nea nti a yɛ deserve better ne sɛ, berɛ a Former President Rawlings ɛyɛ technic ɛyɛ polytechnics no ɔmo bɛ yi su yɛn vocational technical institute ɛde yɛ polytechnic meanwhile other regions no nso obiara deɛ ɛwɔ hɔ ɛne nti on this demonstration a yɛyɛ yi no asɛm baako a ɛda yɛ akoma so na ehia yɛn paa sɛ mmabunu akandifoɔ ɛwɔ sunyamman mu ne sɛ We need our technical school back sɛnea ɛbɛyɛ a ɔkyena daakye yɛn mmeranteɛ ne yɛn mmabaawa no a wɔn gye di sɛ technical education ɛyɛ better ma wɔn no ɛso bɛnya technical school no bi akɔ sɛ wohwɛ sunyɛ technical university a about seventy or sixty five percent of students a ɛwɔ hɔ no ɛfiri the northern part of ghana. a wodi
asahene anaa asafo yi anim. Me nuanom a a morekɔ demonstration, afei na moba abɛhyɛ demonstration no ase, na sɛbe adwuma a moyɛ no wɔ ha ne Bonoman mu nyinaa no moyɛ de ma nananom. Enti sɛ ɛbɛba sɛ mobɛtu mo nane afiri, Victoria Park ha na mo akɔ akɔ akɔ presente mo biribi de ama Regional House of Chiefs. Nnɛ ɛyɛ Nana Bosom Asɔ Nkrɛwerɛ ɔtɔ so mmienu. Wamma na wanka nkuranhyɛ nsɛm ankyerɛ mo na wannya mo kwan a, na ɛkyerɛ sɛ ebia obi te baabi a ɔbɛka sɛ Nana koraa mpene deɛ moreyɛ no so. Nanso ɛko no a moreko no, moko ɛko no de ma Nana Bosom Asɔ Nkrɛwerɛ a ɔtɔ so mmienu. Ɔno ne Sunyamma Wura. Ɛko a moreko no nnɛ no moko de ma Ɔsaagyefo Ɔseadeɛyɔ Agyemang Badua a ɔtɔ so mmienu a ɔyɛ Bono Regional House of Chiefs President esiane sɛ ɔman no yɛ yie a ɛyɛ yie de ma nananom. Ɔman no a ɛwɔ hɔ adehyeɛ a ɛwɔ mu nyinaa yɛ nananom adehyeɛ enti nea nananom reka ne sɛ yɛgya mo kwan kosɛkosɛkosɛkosɛ momfa asomdwoeɛ, momfa dɔ, momfa atuuhoakyɛ. na monkɔ saa ko no. Mommɔ mmɔden sɛ mobɛtie polisi panin no nhyehyɛe a. Na monkɔ, na mommra. Na sunya no nso, yɛanya bi a ɛyɛ. Bono man, yɛanya bi a ɛyɛ. Woka sunyan a, ɛyɛ bono. Woka bono a, ɛyɛ sunyan. Enti yɛpɛ sɛ yɛka kyerɛ ministafo a ɛwɔ hɔ nyinaa sɛ, sɛbesɛbe mprɛ aduasa, sɛ merefa mfuturom. Nana Bosome Anso Nkrɛwi fa mfuturom, Ɔsaagyefo fa mfuturom a bɛso ɛbɛfa mfuturom no bi. Esiane sɛ bɛnnam soro, bɛnam fam, sɛbesɛbe sɛ paaki yɛ yie a, ɛyɛ yie ma yɛn nyinaa, na nea ɛyɛ ne sɛ wo berɛ so wobɛyɛ biribi a sɛbi ɛbɛyɛ nsɛnnahɔ na ɛbɛyɛ nkaedum. Enti mebisa. MPs, mebisa Ministers, mebisa MCs a ɛwɔ Bono nyinaa sɛ, sɛ kyena wɔn nyɛ Minister bio, sɛ kyena wɔn nyɛ MP bio a, deɛn na obi bɛtumi de ne nsa akyerɛ so sɛ wei deɛ me berɛ so na wɔyɔɛ? Sɛ wɔannya bi a, na ɛte sɛ obi a watena akonnwa so na wonni agyapadeɛ, na wannya agyapadeɛ biara, na ɛgu nsa frɛ nsamanfoɔ a ɛmmɔɔ dini, ɛfiri sɛ. wɔanyɛ biribi a obi betumi akae. Enti yɛpɛ sɛ yɛka kyerɛ wɔn sɛ, sɛbesɛbe mpɛn aduasa ɛnyɛ amanson, ɛnyɛ ntɔkwa, na mmom ɛyɛ manyɔ, na ɛyɛ man no ayiyeyɔ. Enti yɛgya mo kwan kosɛkosɛ, na na bosome ason nkerawiri a ɛtɔ so mmienu wɔde ne nhyira de ma mo. Mobɛkɔ aba asomdwoe mu. Yɛda mo ase. Obiara wɔ kwan
sɛ
ɔbɛtumi akyerɛ anaa ɔbɛyɛ yɛkyerɛ de akyerɛ sɛ nneɛma bi kɔ soɔ mpɛ. Obiara ni ɔbɛtumi asiw kwan gye sɛ kɔɔto. Ɛnnɛ akwanya aba. Obiara nsi obiara kwan. Na mmom yɛnhwɛ ne yie sɛ yɛtwerɛ de baa polisfoɔ hɔ sɛ baabi a ɛbɛfa ni. baabi a ɛbɛfa ni, na yɛaba akɔgyina ha, akɔgyina ha. Enti mo mmieni so pɛpɛɛpɛ. Obi nkɔhyehye tiles, obi ankɔto aboɔ. Sɛ ɛba ne saa deɛ anaasɛ wowɔ adwene foforɔ bi, mpanimfoɔ bɛgyina ha, yɛn nyinaa yɛ din tie wɔn. Wɔakyerɛ nea nti a ɛɛ wɔyɛ saa yɛkyiri. Enti sɛ wo so ka ho a, ka ho bi. Na mmom Wobɛbɛyɛ dada akra bi de ha yɛ adwene a, yɛn nso yɛbɛha wo. So yɛkɔ demonstration no ɛ yɛn mbaaki on the day no suya ne deserve better demonstration no saa bere yam no ɛka sɛ yɛ tie si yɛgyina mu yɛkɔ mpanyinfoɔ ɛwɔ ha wohwɛ la saa bere yam no ɛka sa nsantere no mpanyinfoɔ ato santere no bebree a aa obiara di line mu a ofidie kaa no nso so adi na mu kan a ɛno nso ɛkɔ aa wohwɛ police team no nso so. ɛwɔ mu a ɔno nso wɔdi mu a wɔgyina mu a ɔno nso ɛhwɛ sɛ ɔbɛbɔ ban ama biribi biara atumi akɔ so nti saa berɛ yɛ amene wɔkasa nsantene no yɛato nsantene no a yɛkɔ biribiara ɛrekɔ so tɔɔtee biribiara ɛrekɔ so tɔɔtee yɛhwɛ sɛ yɛbɛkɔ na yɛakɔ aba abɛbɛdu asomdwee mu nti sɛdeɛ yɛreka no Sunyɛ ne deserve better demonstration no ɛno ɛna yɛyɛ yi. Ɛyɛ di dwumadie no ɛbrɛ wohwɛ a brass band no ɛwɔ mu but abɛtumi ah, aka ne authoritative sɛ ah, basabasayɛ biara ni hɔ a atumi akɔ so saa bere basabasayɛ biara ni hɔ a atumi akɔ so mmeranteɛ ne mmabaawa no wɔn nyinaa adi ntansene mu a wɔn nyinaa wɔmakye asomdwoe mu ah, wɔn nyinaa wɔmakye asomdwoe mu bambɔfoɔ mpanimfoɔ ɛwɔ ha ɛna afei nso media personals ɛwɔ ha mpanimfoɔ bebree ɛwɔ ha yɛde dwumadie no ɛbrɛm a ɛwɔ demonstrators no ɛɛ dwumadi a wɔn di ɛno akyi no nso nea wɔn hwehwɛ ɛwɔ aban no hɔ sɛ aban bɛyɛ ama wɔn ɛwɔ tsunami ɛne ne mpɔtam no ɔsɛ mi mama tiefo nyinaa ehu ehu sɛ sɛyi ɛna tsunami ɛhwehwɛ ɛwɔ ɛyɛ pono ɛne ne mpɔtam.

wɔn nyinaa adi santiri nso a ne ade abasabasa yi biara ama yie paa sɛ mehaha ma ne ɛnka nnipa bɛyɛ apem mmienu ɛkɔ ne mpem mmiɛnsa soɔ deɛ ɛtɛ bi ba demonstration ne sɛ suafoɔ yɛ abrɛ Mɛsrɛ kɛ nka ɔmo kyɛ yɛn nsa nka bi. Sua development biaa nkɔ ha sei. Ɛnoɔma biaa ni hɔ wohwɛ yɛ kwan paa masa. Sɛ yɛde wo kɔ baabi baabi ne yɛtwa yɛ kwan de akyerɛ wo a, wobɛsu. Bɛn na asunyamfoɔ yɛ ayɛ? nso ghana nyinaa pɛ baabi asomdwoe wɔ a ɛyɛ sunyane ɛnam sɛ yɛaka sɛ ɛyɛ sonoma ɛsonoma nti no yɛnya bɔne bɛ ne ayɛ ɔyɛfrɛ me ape aku bi meyɛ sunya de hyɛ prɛko pɛ na ɛse de hyɛ anko a ako adwane ɛde nti nyina ɛdi ani mu sɛ yɛkoa ma sunyaman sɛdeɛ bɛyɛ sunyaman bɛtumi atu mpɔn ɛde nti a ɛnam ɛnyɛ biribiaa ɛyɛ nananom nsuo Okay. Nananom yɛ nim sɛ yɛ fɛ nananom a wei deɛ de fɛ nananom sɛ deɛ bɛyɛ a deɛ yɛ ka biara no nananom nso bɛtie ɛyi nti ɔkɔ ahemfie a yɛyi so shinap deɛ de abɔ mpa yɛ asra nananom sɛ deɛ ɔwɔ adwen pa ɛwɔ sunyaman ho deɛ nananom nhyira no of sunyani coronation park nananom to nsa frɛ regional minister ɛne mce ne ba bɛkeka ho. Wɔantumi amma wɔsomaa sɛ wɔn ananmusifoɔ mmra. Nananom de lɛtɛ maa bɛ sɛ bɛmfa nkɔ mampanyini hɔ nkɔka nkyerɛ no, ɔne Finance Minister ne mpanyimfoɔ a bɛkeka ho, Sports Minister, nka nkyerɛ bɛ sɛ, Yɛate rehabilitation bi na ɛmmoa yɛ nti no yɛpɛ modern fifa standard stadium. Ɛwɔ krataa so. Yɛpɛ sɛ yɛde ma mo na yɛsrɛ mo sɛ. Yɛnhyɛ mo, nananom deɛ yɛntumi nhyɛ mo, na yɛsrɛ mo sɛ monkɔ mo mpanyini hɔ, monyi powerful delegation. Yɛnhu bi da. Nananom, ha yɛ a yɛaba yi, mo nananom yɛnyɛ demonstration da. Na yɛayɛ bi. Nti yɛpɛ sɛ mo so moforo kaa na mokɔ mo mpanyini hɔ na mode yɛ nsɛm yi nyinaa na mode mo deɛ ka ho na mode ma ne sɛ yɛ so ghana no yɛka ho sɛ ɔbɛka sɛ yɛnka ho na cote divoire ne yɛwɔ deɛ a na yɛkɔ aseda soronko ne yɛde bɛma mo nyinaa mo a maba media houses ne obiara ɔbaeɛ no yɛde nhyira ma mo na kuro no a yɛkyekyere no obiara mfa no ho nwura mu politics nim bia nni bia atɛm Nti nananom, anɔpa yi muhuu yɛ a yɛ asɛm tiawa, ɛno na ɛwɔ krataa yi mu na mede rema mo sɛ yɛ petition nie. De anante ara firi Victoria Park, mode aba bɛduru ha. Nti yɛda mo ase sɛ moahwɛ mo ho so yie, moadi mmara so na mode mo asɛm abɛto nananom anim. Yɛ yɛ mmienu ne wɔ ha deɛ registrar wɔ ha yɛ senior staff nso wɔn wɔ ha deɛ mo ayɛ yi yɛn nsa aka mo krataa no yɛda mo ase sɛ mo ankɔ yɛ dede mo ankɔ sɛ nneɛma na mo de krataa yi aba yɛn nso yɛ gyina ha a me ne me nua yɛhyɛ mo bɔ sɛ yɛbɛma house no ate. Ɛɛ, mo ti mpo ayeye. Bɛyɛ next week yi ara yɛbɛyɛ yɛ meeting. Nti yɛde krataa no bɛ. Ɔyɛ mo fam deɛ na yɛ so yɛyɛ yɛ fam deɛ na media so ɔyɛ ne deɛ security ɔyɛ ne deɛ a ɛno ne bɛma bonoman akɔ so ɛno ne bɛma sunya no nso afa ne ntoma pa afira nti yɛnka ne tenten biara aseda ne yɛde da mo yɛda mo ase Alright, Nana akasa awie saa bere yi aba yɛde eh, mpanyinfoɔ de wɔn adisadeɛ anaasɛ wɔn adesrɛdeɛ aba abɛto animonyam ɛba bɛta adwumadie no akyi a ah, wɔn nso nso ɛbɔ ban sɛnea ɛbɛyɛ a biribi biara ɛbɛtumi akɔ so tɔɔte and news agency yɛ cover yɛ ma live coverage from sunyani deserve better demonstration no ase ah, demonstrators no bebree ɛda so ɛwɔ ha Mmea ni nkɔmɔ kakra. Sini akɔ aba. Yɛ agya. Na pome te sɛ. Nyamena adom. Alright, ɛdɛ nti na nso wode wo ho agye demonstration yi? Oh, demonstration deɛ, masa memma wano koraa nsi, ɛsiane sɛ ɛyɛ sisi yɛn akyɛ. Oh. Ɛnɛ woba bono ɛnahafo a, hmm. number one thing a ɛyɛ yɛ ya ɛne sɛ, ɔmo didi ahemfo atɛm. Ɔmo didi ahemfo atɛm dodo. Okay. Nti yɛsɛ yɛmpene ɛma ɔmo nni ahemfo atɛm biom. Deɛ ɛsɛ atɔ so biom ɛne sɛ, Ɛnnɛ a mene wo kasa yi, yɛwɔ 153.9 million euro. And then that money cannot be accounted for. They will say, where is the money? And now me no can say, over your land, your nsase nyina no, omo wia, your say your ntiase, your nsase no, omo fa your nsase no yere emre. Ebio, Yɛse ɔmo se yɛn nyɛ mmarima a these days bunu leaders bunu youth anaasɛ sunyani you yɛse yɛ ba abɛkyerɛ mpanimfo a ɔmo wɔ ha sɛ sɛ ɔmo ada yɛbɛ nyane ɔmo sɛ ɔmo nim na ɔmo yɛ a yɛbɛkyerɛ ɔmo kɔ parliamentary hazard mu na kɔhwɛ apart from the year 2009 a yɛ member of parliament adeɛ a ɔtumi de kɔto parliament a ɔka ho asɛm ɛyɛ susek work over no apart from that hwee ni hɔ biom mene wo kasa yi library regional library for the whole of bono and ahafo mene wo kasa yi ɛde 19 years yɛntumi nya ho hwee deɛ nti ɛyɛ sɛ akasa biom ne sɛ wɔhu cnc aduru pension age ɛyɛ 60 years ɛna yɛyɛ ɛyɛ cnc ɛnti wɔn ba kyɛ sɛ bono foɔ no yɛnim biribi ana
paa bɛduru with our demonstration so yɛne deserve better demonstration no yɛgu so ɛyɛ sɛ wohwɛ makyi a Wohwɛ mpanyimfoɔ na afei mmabunu ne mmeranteɛ, mmabaawa na afei nkɔkoraeɛ a wɔn nyinaa wɔaba abɛduru sɛ wɔn nyinaa wɔde uh, demonstration wɔde ba wɔde ba wɔde ne nyinaa ɛba aba abɛwie ɛwɔ Sudan ne Coronation Park ma wɔhwɛ gate hɔ a pentenpenten kakra ɛrekɔ so asɛde a uh, paaki mpanyimfoɔ no se ka wɔntwɛn ɛma uh, mmeranteɛ no anaasɛ wɔn nwura mu but sisi a deɛ mehwɛ a na asomdwei aba fam a obi biara atumi ate ne ho ase a yɛbie park no ɛde ama wɔn a wɔn awura mu nti agya maame mo akɔ aba ɛmra san city television ɛso a yɛ start demonstration yɛ ne agya na yɛ start ne nyinaa bɛbɛsɛ sɛ nka wobɛda wo ho adi ɛde akyɛ sunu ama na afei nea nti a wode ho ɛde demonstration yi na wo so wada yɛfrɛ me nana akomi asakyi okay. uh, one of the organizers ameyɛ okay. suayi development association secretary ɛne hmm. nti and yɛn ne organizers of this demonstration. Nea ɛwɔ mu ne sɛ sunya bibi ankɔ so. Okay. Ɛsɛn sɛ ade bi a ɛwɔ biara no they are robbing us to pay for, to pay us. Okay. Ade nti and we, we cannot be sitting aloof for them to sit for them to rob us to pay us. Okay. Lɔ yɛn ankasa yɛ sika ɛne ɛgyapade a ɛwɔ no na wɔn san fa de ma. Ne kan se ya I'm talking about our technical university. Okay. Our technical university was our former technical institute that they are using it

kɔ so. Wofa Afɔrisa from Kotokrom to Yɛima road a, kwan no ɛnyɛ koraa. Ɛno nti na mede me ho hyɛɛ mu. Alright.
Meda meda so nina mu mena mu ma menyɛ interviews one or two bi na yɛnyɛ. Ɔhene akɔ aba. Alright. Ɛdɛn nti na wode wo ho agyi nta ah, demonstration yi mu? Nkunkun a akokɔ no wanyɛ adwuma bi a ɔsunya nti kwan ni dɔma kwan si asɛe wokɔ Kotokrom na asɛe wokɔ Berlin top asɛe

Oba sunyɛn ha since Kwame Nkrumah pɛn so since Kwame Nkrumah pɛn so ɔma yɛ ɔma twa yɛ abɔ yɛ sunyɛn ne koto kurom kwan sunyɛn ne library sunyɛn ne coronation park ɛwɔ sɛ ɔmo bɔ yɛ ne ehu sɛ Ghana no yɛ nyinaa ɛka ho bi edu seven December yɛ nyinaa yɛ kɔto aba ne bi. yɛbɛkɔ ntorɔfo yɛbɛkɔ bama na bi sɛ kɛyɛ nnu hɔ na sɛ mo pia deɛ a we shall do as one. Kosi sɛ yɛbɛnya nkurutu. Yɛda mo ase papaapa sɛ yɛfrɛɛ mo na mo baeɛ. Meda mo ase. We are going to make a statement and it's going to be massive. Yes, yes, yes, yes, yes. Dɛ ti na ɛwɔ sɛ sunyɛ anaa poro ɛwɔ sɛ ɛho kyerɛ yɛ. Mefi sɛ Yɛasisi yɛn akyɛde. Afei sɛ sɛn na ɛwɔ sɛ yɛsɔre? Na sɛdeɛ mohu me ha no, na anka wɔhwɛ na na mo nyinaa na ɛwɔ ha, nanso yɛwɔ dwumadie bi wɔ hɔ a yɛresi, enti no megyina nananom nyinaa ananmu na maka sɛ yɛma mo ayukuo. Afei na ɛko no ahyɛ aseɛ, na yɛbɛko apere akɔpem tam a nea yɛrehwehwɛ, sunyane, ahia. Na yɛbɛma sika ne mpontoɔ akɔnnɔ no mu no biara ano, yɛbɛbɔ mo ti dɔm, na yɛapere na yɛahwehwɛ nneɛma bebree na ɛwɔ sɛ ka yɛn nsa ka saa bere no yɛnya anyae ma yɛka sɛ ɛnka akyi neɛ ɛdarekta wɔntɔ bɔ ɔsɛm hyɛ me nsa tɔbɔ tɔbɔ tɔbɔ darekta nnuamedase ɛɛ anuanom ne adɔfo Mede Nyame nhyira ne asena soronko ma mo nyinaa. Moayɛ ama no ayɛ fɛ. Me nananom mmerewafo, me maame no, Nyame nhyira mo. Sɛ menka mo deɛ, baabi a moaduru yi, kaaka nnan nso, mo ne yɛhyɛ aseɛ ne yɛawie. Ɛkyerɛ sɛ Mo mma ne mo nananom mpɛ sɛ mogyaw mo bi. Nyame nhyira mo na ɔnto mo mpɔn na monyini mɛhu sɛ neɛ yɛkoo sɛ yɛɛpɛ no yɛnsa ka. Ɛm sɛ mentimi mmɔ din sɛ me nnɛ wogye obi one minute a waha no na sɛ wɔgyae mo bi biaa di akyi abɛduru sesɛ bra ɛkyerɛ dɔ soronko a mowɔ ma mo kuro no ne mo region no na Deɛ ɛwɔ ha yei nso so ahyɛ yɛn nkuran sɛ yɛbɛtumi ako akɔ yɛn anim. Polisifoɔ kɔmanda, Nyame nhyira wo. Eh, ahyɛaseɛ na montɛ monte aseɛ. Prisonfoɔ, immigration, fire, obi na mo notice. But the next one we are going to sit down and plan. Na yɛbɛyɛ ahyɛki ha. Yɛhyɛki wie a yɛbɛtoa so akɔ. Sɛbe, meka kyerɛ polisi ni bi sɛ

Asɛmpeka Bonsɛma eh, Police Bureau, DC, Ogun State of Ghana. Sɛ ne Police Bureau ɛde ma Bro Region ɔwɔ me nkyɛn agya akɔ aba. Ya, mɛgya osumi ni. Alright, agya mefa kyɛw uh, ah, polisifoɔ ɛne bambɔfoɔ a mode mo animonyam ɛbɛta dwumadie akyi. Muhu dwumadie no sɛ ɛkɔɔ sɛ sɛ nana mohwɛ sɛ ɛbɛkɔ saa ɛna ɛkɔɔɛ. Yo, mɛda wase. Me nua, nea yɛreka ne sɛ, yɛn deɛ, yɛada yɛn ho so sɛ yɛbɛbɔ akra ne agyapadeɛ ho ban. Enti nea ɛkɔɔ so a obiara mpira na adeɛ biara nsɛe ne deɛ, na kyerɛ sɛ ɛkɔɔ yie. Yɛbɛda wɔn a wɔorganise ade no nyinaa ase, na yɛada yɛn nuanom a ɛyɛ immigration ne fire ne wɔn a wɔbɛboa yɛn nyinaa ama biribi aba awieeɛ pa no, yɛda mo ase. Na mo nso journalists, moayɛ nea mobɛtumi biara. Yɛkɔ yi nyinaa, ɛne mo na ɛkɔ. Yɛda mo ase. want to send a signal sɛ yɛn ne ɛsoma wɔn nti deɛ yɛpɛ ne yɛ dɛn yɛdie sɛ wo ne wo yere wɔ fie na wobɔ akɔhoma na ɔkɔ dwom a deɛ wopɛ sɛ ɔnoa ma wo na ɔsɛ ɔnoa ma wo ɛho nti nkɔ na ɔnkɔnoa biribi asa nti yɛabrɛ ɛne yɛ agyapadeɛ nti nnɛ wɔn mmɛyɛ yɛ akwan yɛ nsuo yɛ hospital yɛ library ne nneɛma a wɔn adi dimande nyinaa ɛmfa ma yɛ Nti yɛbɛda atiefoɔ nyinaa ase sɛ wɔn maa wɔn ho kwan na yɛ demonstrate yɛyɛ o yɛkyerɛ soronko. Maame nna wo ase aa hwɛfoɔ maame nna wo ase aa sunya ne deserve better demonstration no mpanyinfoɔ bɛka sɛ ha ɛna yɛde wu eesie meyɛ nfa wo nsi meda wo ase sɛ wohwɛ video yi aa se a megyina coronation park ha na yɛde video ni aa demonstration no nyinaa ɛba na wieɛ. deɛ ɔgyina camera no akyi atwa pictures ɛna afei videos a wonya bi ɛhwɛ yɛ ɛyɛ sihan studio entertainment wɔn ceo mr abawa mepatɔ frɛ no sɛ puntuo bi ɛna woyɛ na wobɛhia camera yɛ 0542 uh, 0542 168 111 0542 168 111 ma me na wase na memfa wo ɛnsi medin ɛde mc populo